דאס איז געווענשן א צוגעגרייטע סעגרעגאציע. דערא געטא, מיר שטייען איצטער לעבן א פלאץ, איר זעט דא איז א קינדערגארטן, דא איז געווען די גרעיסע שול, די גרעיסע שול פון ווילנע, און ארום, איך וועל אייך ווייזן, איז געווען דער ווילנער שולהייף. וואס הייסט דער שולהייף? דאס איז וואו ס'זענען געווען אסאך קרויזן מיט מדרשים, יעדע פאך האט געהאט איר איר, ס'איז געווען שניידער שול, מאלער שול, ס'איז געווען די שול פון די שניידער, און פארשידענע, דא איז געווען די גרעסע שול, און דא וואו מיר שטייען. דאס איז געווען דא האט דער ווילנער גאון געלעבט, דא איז אנגעשריבן, איר זעט אויפן אויף אידיש און אויף ליטיש איז אנגעשריבן אז דא האט געלעבט דער ווילנער גאון, ער האט פארדעם געוואוינט אין א פאנטאקעל אין א דארטן ט ל פון אייך דארטן אין די קאזארמעס, ער האט אין יענע ערטער געלעבט.

איר וויסט אז אין קין קרויס זענען ניטא קיין ניט קיין בילדער ניט דארטן קענען זיין בלומען דארטן קענען זיין חיות און ס'איז געווען א גרעסער טומל פון מענטשן ווי גיט ווי מאכט מען דאס א מענטש אבער א מתנה האט מען עס אונז געגעבן זיך אנטזאגן קענען ווי זיס דער אידא מענטש וועלכע קעמפן אז מ'דארף אראפנעמען דעם דענקמאל מ'דארף דא אוועקשטעלן א מנהרה. און דאס אוועקשטעלן אין מוזיי. ס'איז דא פארשידענע ס'דא אזא מיר האבן איינעם עפשטיין וועלכער לעבט אין ישראל וועלכע האלט אין איין ס'איז געווען מיט איבערגעגעבן אין טעלעוויזיע געדענק איך ווער אין דעם ארט געשטאנען און געשריען אז מ'דארף עס אבער אין יום כיפור איין און פֿערציק.

יום טעגים. איצטער וויל איך אייך דערציילן אביסל וועגן דער גרעיסער שול. עס איז געווען א אנווייזונג אז א בית מדרש, א שול, טאר ניט זיין העכער פון א קלייסטער. דא ארום האט אט דעי, דא זעט איר דא איז איין קלייסטער, דא איז ארום דארטן אנטקעגן איז דער דייטשישער קירכע, דא ארום אין ווילנא האבן מיר פארשיידענע אי-קאטוילישע אי-פראוואסלאוונע קלייסטער. דערפאר האט מען עס געבויט טיף אין דער ערד, זייער פעסטע ווענט, וואלודיט, זי האט געהאט אינמיטן אלע, האט געהאט די קלויז נאך א באדייטונג פון א פארטיידיגונג, פון א פעסטונג וואו מען קען זיך אויסבאהאלטן אין פאל פון א פאגראם. די טיר זענען געווען שטארק מעטאלענע, שטונג, און דאס האט די דייטשן ניט געשטערט.

אקטאבער ווען מען האט ליקווידירט דעם קליינעם געטא איז א טייל מענטשן, כ'האב ארז עלף טויזנט מאן, האט מען אוועק געפירט אין ארויס געפירט אין פאנא, וועגן פאנא, מיר וועלן זיין אין פאנא, מיר וועלן רעדן ביזונדער וועגן דעם, און די איבעריגקייט די ארבעטס פעאיגע האט מען אריבער געפירט אין גרעסן געטא, דער גרעסער געטא. איז זיך געווען ניט די זעלבע זאַך. ווען עס זענען געווען מער מענטשן אין געטאָ, האָט מען געזאַגט, האָט מען דערגעבן הייזער פֿון דײַטשישע גאַס. ווען מע פֿלעגט זײַן אַן אַקציע, פֿלעגט מען די מענטש, פֿלעגט מען די הייזער אָפּטיילן. וואָס וויל איך אײַך זאָגן נאָך וועגן דעם אָרט? דאָ איז געווען.